वाह की टाइटल छै यार ढहलेल हीरो वाह की टाइटल छै यार तऽ हीरो के लेल जे छै से हमर टीम डिसाइड केलकै या कि तोरा सेलेक्ट केलकौ या हमर टीम जे छै से डिसाइड कऽ कऽ हीरो के रोल के लेल तऽ तोरा मंजूर छौ देखियौ हीरो के लेल रोल तऽ जे छै से हम कऽ लेब करे लेल हम अहाँके तैयार छी मुदा हमर एगो शर्त अछि भाई केहन शर्त भाय फिल्म में दू गो हीरोइन रहबाक चाही हमरा एगो हीरोइन में नहीं फरछियात रहैया रौ बाय एगो हीरोइन नहीं फरछिए तो ताहि दुआरे दूगो हीरोइन चाही नहीं यह शर्त पर हम फिल्म के जे छै से हीरो के रोल जे छै से करो भाई हमर मंजूर है शर्त त बाजू नहीं तो हमर दोसर प्रोड्यूसर लाइन में लागल अछि अरे भाई दूगो हीरोइन तोरा बुते संभारबो करतो रौ अच्छा अच्छा

अरे हाँ भाई बेलहर के छोरा सब तऽ टक टक्की लगा के देखैत रहै छले हमेशा अहाँ के साइर सब के ओ तऽ हमरा एहन मर्द छलैया जे ओकरा सब के हिम्मत नहि भेलै कहियो हाँ तऽ हमर जे तीनू शायर छै उएह में से दूगो के हीरोइन बना रहल छियै ने एहि फिल्म में रौ बहि आ गुंडा के रोल करते बेलवार वाला खुरलुच्ची छोड़ा सब रौ बहि हाँ तऽ बेलवार वाला छोरा सब के समझा देबै

कि बिना पैसेके गुण्डाके रोल करै लए जे छै से सार सब तैयार भऽ गेलै की कहियौ यार मजा आबि जेतै डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर जी आबि रहल छथि ओ कहै छथिन जे हीरो के अपने से देखथिन ओ हाँ, अच्छा अच्छा करिया सुन प्रोड्यूसर जी आबि रहल छथिन उएह पैंतालिस लाख रुपैआ जे छै से अपन ससुरके किडनी बेच कऽ लगा रहल छथिन फिल्ममे हुनका हाथ जोड़ि कऽ परिणाम करहन अच्छा अच्छा नहि हो तऽ पैर पकड़ि लिहे अच्छा अच्छा आ तहू से नहि हो तऽ पैर चाटऽ लगिहे प्रणाम डायरेक्टर साहब प्रणाम प्रोड्यूसर साहब प्रणाम आओ आओ आओ प्रोड्यूसर साहब हाँ प्रोड्यूसर साहब यह छथि हीरो करिया प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम ई तऽ अहाँके अरे ई तऽ अहाँके जे छै से सबसँ बड़की सर छथि ने यौ डायरेक्टर साहब ई कहिया प्रोड्यूसर बनि गेलखिन दुनू छोटकी सायर आ बड़की सायर प्रोड्यूसर अ, दुनू छोटकी सायर अ, हीरोइन आ हमर बड़की सर प्रोड्यूसर अपने हम डायरेक्टर आ हमर घर वाली जे छै से असिस्टेंट डायरेक्टर आ ससुर तऽ हमर रहला नहि बेचारा के हुनके किडनी बेच कऽ तऽ फिल्म बना रहल छियै अरे डायरेक्टर साहब करिया के केना हीरो बना देलियै यार ई तऽ बड्ड कारी छै एकर तऽ रंगीन कैमरा पर सेहो निगेटिव फोटो देखेतै

आ मुंह के कारी चमड़ा छिलवा क बकरी के चमड़ा सेट करवा दियो अपने गोर भ जेते है दिमाग दिमाग सही अछि कि नहीं यहाँ सबके रजनीकांत सर तऽ सेहो कारी छै कहाँ चमड़ा छिला लेलकै या पसंद करे छै कि नहीं लोग ओकरा सबके बात तऽ सही कह रहल अछि ठीक छै तऽ शूटिंग के तैयारी तहन शुरू करू फेर विलम्ब किया करै छी तऽ ठीक छै फिल्म के जे छै से डेट जे छै से फिक्स करू फेर भाई एगो हमर और शर्त अछि आब केहन शर्त छोड़ो फिल्म मे गुंडा सब सूखे सु- सु- शुरुए में मर जेते राव भाई एना केना शुरू में मर जेतै तऽ भाई कहानी के लास्ट में गुंडा सब मरै छै ने यार एना केना शुरू में मर जेते भाई यार बिरवार के छोरा सब गुंडा के रोल कर रहल अछि यार हीरोइन सब पर रिस्क नहीं दियो वहाँ रिस्क में रहत हीरोइन हमेशा सच में हीरोइन के लोग भाई जात यार सार सब अरे यार तोहर बात तो ठीक छो मुदा सार सब बात माने लेल तैयार नहीं छे यार नहीं नहीं

फिल्म में खाली हम आ हमर दुनू हीरोइन आ खाली रोमांस रोमांस रोमांस बस फिल्म तऽ हिट अछि अरे भाई लेकिन बॉलीवुड फिल्म में तो गुंडा सब जे छै से लास्ट तक ठीक है जे भाई है घंटा बॉलीवुड साउथ के फिल्म देखियो ने भाई फिल्म में शुरू होइत देरी गुंडा सबके उड़ा उड़ा के मारे छे ओहिना मारबे मारबे हमू बेलवार वाला छोरा सबके उड़ा उड़ा के सार सब हमर गर्लफ्रेंड पर लाइन मारैत रहै छले ए, तऽ आब तू पर्सनल बदला जे छै से फिल्म में आबि कऽ लेबी हाँ तऽ और की तेहन फाइट मारबे ना गुंडा सबके कि पेंडोरा नामक ग्रह पर जाकर खसते राव बाय साउथ इंडियन स्टाइल में फिल्म बनाओ बॉलीवुड स्टाइल में आप किछ नहीं राखल छै फिल्म नहि चलत बॉलीवुड जेना बाइकआउट भऽ जायत साउथ के फिल्म बनाओ साउथ टाइप मैथिली फिल्म सर अहाँ एतऽ बैस के ई बेचना बेटा संगे अखन तक गप लड़ा रहल छी आ ओतऽ हम एकटा कारी मुंह वाला छौड़ा खखरी के हीरो के लेल फाइनल कऽ लेलिए रो बाय तू फाइनल कऽ देली अरे अही कहने रही ने जे कहानी के हिसाब से हीरो के जन्म कोयला खदान में होइ छै तऽ हीरो कारी हेबाक चाही ताहि दुआरे पूरा कारी खटखट हीरो के फाइनल कऽ के आबि रहल छी आब तऽ बस शूटिंग के तैयारी करू अरे लेकिन हीरो के लेल हम सब करिया के लिए करिया के जे छै से फाइनल कऽ लेलियै यार की लेकिन हम तऽ ओकरा पाँच लाख रुपया दऽ कऽ साइनो करवा लेलियै आब हीरो ओकरे राखऽ पड़त रे ना केना पैसा वापस लो ले ओकरा सा आ हमरा दे अरे लेकिन ओ सबटा पाई के ड्रग्स खरीद लेलकै किया रहो कहै छलै अगर बॉलीवुड में लोग हीरो बनला के बाद ड्रग्स खा सकैया तऽ मैथिलीवुड में किया नहि राव बॉय सर यौ अ, फिल्म में जे लाइन मारे वाला सीन छलै ओ सीन बहुत नीक से करत सार एक नंबर के ठरकी छै नहि नहि हीरो करिए रहतो आ भाई बात सुन ले आ हाँ तऽ और की रख दही पैसा नहीं चाहिए हमरा पैसा पाँच लाख रुपया जे दै सारके रे हमरा लग हीरोइन अछि ने हमरा लेल उएह काफी अछि देखियो सबसे पहिने बेल आइकन दबा लिया